Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, Le Naturelle, All Italia,

Nilqakom ġewwa l-kċina miegħi għal programm ieħor What's Cooking. Nispera li kulħadd jinsab tajb. Jien illum għandi żewġ riċetti ħelwin għalikom. Għandna l-Orange and Chocolate Blondies li ma tip ta' brownies, imma mhumiex biċ-ċikkulata skura, ċikkulata bajda, u ngħidulhom blondies għax il-blondies ikunu iktar fair. Ukoll għandna ħafna minnkom staqsejtuni għal riċetta, imma llum b'differenza l-għadam ta' Novembru, l-għadam tal-lewż. Imma llum se nagħmel twist naqra differenti, ħa nuża l-pistachios u anki l-lewż. F'wieħda ħa nbiddlu r-riċetta naqra differenti. Għal min irid ir-riċetta normali u ħafna nies saqsewni għaliha u qegħdin jagħmluha diġà, aceline dot media il-website fejn issibu l-għadam ta' Novembru, mhux biss in-normali imma wkoll il-gluten free u issa sa ssibu l-almond and pistachio. Ħa nibdew b'dawk il-blondies. Il-blondies hawnhekk għandna ħafna ingredjenti. Mela jien hawnhekk qed insaħħan taġen u rridu nagħmlu hekk. Għandi bżonn il-buttir, indewbu l-buttir u ċ-ċikkulata bajda. Għandi 240 gramma buttir, ok, bil-melħ. Issa dan diġa ħallejtu barra ftit u suppost diġa beda jdub. Eċċellenti. Għax iktar li jkun imdewweb minn qabel, Ma jdumx biex idub hawnhekk. Mela, 240 gramma. Jien hawnhekk għandi 200 gramma. So jien għandi 40 gramma hawnhekk. Neħu di minn hawn. U għandi 40 gramma hawnhekk. Mela, U għandna bżonn ukoll 170 gramma ċikkulata bajda u jien hawnhekk minn bar samthom biċċiet żgħar again meta taqsam l-affarijiet żgħar idumu inqas biex idewbu u aħna kull ma rridu nagħmlu hu hekk ara. Naqbdu kuċċarina jew mgħarfa meta tibda ddub il-butir kif qed tagħmel diġà sa tibda ddub sa jibda idub il-ċikkulata l-bajda. Mela, il-kumplament ta' ingredjenti. Ħa nżidu kuċċarina jew tnejn vilina vanilla extract. Hawnhekk għandna l-tqiegħ, għandna 190 gramma tqiegħ plain u ħa nżid kuċċarina baking powder. U ħa nżid ukoll ftit iktar melħ. Illum it-trend huwa ħafna li titfa' l-melħ mal-ħelu. U għandna 300 gramma 300 gramma zokkor. Din importanti ma ninsewwiex għax ma tridx li taħraq iċ-ċikkulata, irridu ndewbuha biss. U hawnhekk taraw minn l-ewwel il-butir beda jdub, apposta wkoll ħallejtu barra ħalli jkun iktar artaq u issa qegħdin nistennew fil-verità dawk il-biċċiet taċ-ċikkulata idubu. Issa llum differenza wkoll minn blondies normali, hawn it-trend ukoll meta nagħmlu l-brownies li naqbdu bars taċ-ċikkulata u nkistruhom u nagħmluhom fil-wiċċ. U llum għalhekk ir-riċetta hija chocolate and orange għax jien hawnhekk għandi dawn iċ-chocolate bars, chocolate and orange bars u li se nagħmel sakemm nistenna dawk hemmhekk idubu, ħa naqbad dawn il-bars, niftahom Ħalli jkunu bil-lest biex nistgħu nkissruhom u nagħmluhom fil-wiċċ. Mela dawn se nitfgħuhom ġol ġot-taħlita fil-landa biex niftehmu. Ħa nħalli waħda żejda għal hawn biex nikolha jien. Għax jien żaqqieq, kulħadd jaf, alla volja nqas imma taf kif il-ħelu nħobbu ħafna. Mela hawnhekk dawn dewbu. Nieħu minn fuq in-nar. Tajjeb ħafna. Riċetta verament faċli. Ħa nagħmlu dawn hawnhekk fil-ġenb. Issa, ħa nżidu erba' bajdiet, 100 gramma zokkor, mela ħa nibdew bit-zokkor, 300 gramma zokkor.

U niftakru li dawn jgħidulhom blondies għax bħal brownies li huma kannella u skuri dawn huma bjondi. Erba bajdiet, issa importanti li dit taħlita ma tkunx qed taħraq u tali, għalhekk jien dewwib ta' malaj ehm, u ma ħallejtx it-temperatura titla' żejjed, għax inkella scrambled eggs tagħmlu. Żewġ bajdiet daħlu sissa. U issa diħlin it-tnejn l-oħra mal-erba bajdiet kollox. Tajjeb. Nieħu daw minn nofs. U bil-whisk inħawdu kollox. Ok, issa diħil it-tqiq, it-tqiq plain, 190 gramma u kuċċarina baking powder. U għal min jgħidli m'għandix iċ-ċans nagħmel xi ħaġa ħelwa d-dar, ma nemmnekx, għax ara kemm qegħdin nagħmlu riċetta ħafifa. Insomma, r-riċetti tiegħi kollha ħfief. Din kemm sa ndum, ftit minuti. Hawnhekk inħawduh bil-mod.

Din hawnhekk. Hawnhekk għandna l-forma xi 30 centimeters by xi 12-13 kull ma rrid nagħmel naqbad spaċċila di taħlita sejra u ġew nifirxuha u nitfgħu dawk iċ-chocolate and orange bars fil-wiċċ. Issa rridu nsajraġu l-fond xi 180 degrees imma sa nagħtiha bil-foil biex ma tinħaraqlix il-wiċċ. Ħa nkompli. Lesti biex nibdew il-ladam ta' Novembru, il-November Bones, kif għatilkom fil-bidu tal-programm, illum se nagħmilhom differenti, mhux bil-lewż biss, imma nofs pistachio u nofs lewż, u taħlita. Jienu nek għandi l-pistachio żgħar, imma ejja nibdew l-għaġina l-ewwel. Mela għal għaġina, riċetta simili bħal figolli tiegħi kif kulħadd jaf kif nagħmilhom kulħadd jagħmel il-figolli tiegħi għal Easter u din hija riċetta simili ħafna. Mela hawnhekk għandna 500 gramma plain flour u għandna kuċċarina tqiel. Eh, skuċċarina baking. Mela, 500 gramma plain flour u kuċċarina baking powder. Ħanżidu il-mera u l-qoxra tal-lumija, larinġa, sorry, kuċċarina vanilla u għandna bżonn 225 gramma butir. Jien hawnhekk għandi il-25 gramma u hawnhekk għandi il-200 gramma. Iżda dan, kull ma ħanamlu naqsmuh biċċiet importanti li meta nagħmlu l-għaġina Kemm ħelwa jew inkella savoury li l-butir ikun kiesaħ. Ma jkunx sħun. Għax inkella ma tiġikx tajba. Ok? Issa. Dak imur hemm. Zokkor, għandna it-zokkor. Hawnhekk icing sugar xi 150 gramma u nibblizzjaw flimkien. Għandna bżonn bejn żewġ jew tlieta isfra tal-bajd u l-abjad nużawh għall-mili. Mela din inġibuha qisha bread crumbs, sa tkun iktar magħquda imma. Issa jien hawnhekk ħa nofsoq il-bajd. Għandna l-abjad hawn u l-isfra hawn. Issa, ħa nitfgħu tnejn. One. Mela l-isfra ta' żewġ bajdiet. Two. U hawnhekk l-għaġina hija lesta. Tajjeb ħafna. Dik li rridu ara. Issa di l-għaġina nitfgħu ġol fridge għal 20 minutes, 15 minutes, important li li tibbis ftit, għanna bżon naqra kessa. Jenu iksan laqqat ftit, għax għandi ftit eh, crumbs fil-qiegħ tal-bol. Infatti ħan għamela s-sara. Għanħalli għaddu naqra iktar. Għax għandi ftit mitqiq imwaħal isfel. Sadattant ħan għamlu l-mili. Ġo aħjar issa. Tajjeb. Għal-mili, issa għal-mili li għamilt jien il-ground almonds, l-almond il-pur, ma nużawx substitute, ok, importanti. Dak importanti li aħna ehm, nużaw il-pjo, ek tridu tistaw tamlu hintkom jew inkella tixuħ bil-lest. Issa l-pistachios jien ehm, li għamilt, xtrajt pistachios mingħajr il-qoxra u kull ma għamilt tfajthom hawnhekk ġol food processor u ġibtom jisom ground, ok? U dik importanti. Mela nofs ground almonds u nofs pistachios. Bħala kwantitajiet għandi 150 gramma pistachios u 150 gramma pure ground almonds. Issa, jien hawnhekk ħa nżid il-qoxra maħkuka ta' żewġ tlummijiet u għandi kuċċarina vanilla essence. Issa ħa naqbdu l-abjad tal-bajt u nħawdu kollox flimkien. Iżda din ċid tiġi isa paste, qisha marzipan biex niftehmu. U din sa tkun il-mili tal-għadam. U hekk tużaw ir-riċetta tiegħi suppost kollox huwa bl-eżatt. Budiri m'għandekx għalfejn iżżid inqas bajd jew iktar bajd infatti ara. Ġiet tajba minn l-ewwel. Ok, mela nagħmlu hekk. U hawnhekk taraw li ġiet isa mazipan. Jien hawnhekk għandi l-aġina lest u l-mili lest ħankomplu l-għadam. Jien hawnhekk lestejt l-aġina għal dawk il-November Bones.

Mela, ħandelku l-għaġina bl-ilma, xi żejjed. U naqbdu din it-taħlita. Namlu la hekk, kara. U ħaniftuha l-istess length wisa' tal-għaġina. Tajjeb. Nerġa' nxarbuha. U ħanagħmlu jisu sausage roll. Okay. U dak importanti li l-ġemp ekkara. Tajjeb, issa sikkina Ok, issa din inkomplu nirromblu għawa. Waħħalx l-għaġina sew u hekk tagħmel hekk tinqala'. Nirrumblaw. Nerġa' naqta'. U nkomplu. Issa dawn huma l-għadam. Okay? Li rridu nagħmlu, nażlu jekk se nagħmluhomx kbar jew żgħar. Ħa ngħid li se nagħmluhom żgħar. Mela jien ftaħta u minn hawn noħorġu erba'. Ħafna nies jgħidu li ma il-mili kif jidħol fin-nofs. Nagħmlu hekk ara nafsu l-ġemp. U nafsu l-ġemp u nagħtu blaġina. U naqbdu subajna 1 2 u nagħmlu l-għadma. Nerġa' nurikom. Mela, indefsu subajna u ġew u nagħlqu blaġina. Żewġ naħat. Nirromblaw ftit biex nagħlqu sew. Hekk u hekk. Kemm hi faċli. Ħa nkompli. Hawnhekk nirrumblaw kif qegħdin taraw ma nużax tqiq żejjed fuq il-mejda u hekk u hekk. Issa l-idea hija li dawn mhux ħafna ġina biss, vurdiri importanti meta tagħmel it-taħlita, jien it-taħlita tiegħi użajna l-ġina kollha u l-mili kollu. Okay, nagħlqu l-ġnub ħalli meta taqsama tkun mimlija bil-lows u l-pistachio. Is-salmi ma jridx jagħmilhom bil-pistachios ukoll, ġast tagħmilhom bil-lows pool, vurdi lows biss. Issa jien ħankompli hawnhekk insajjar, jien diġà għandi ftit lesun rikom kif inżejnuhom. U hawnhekk għandna l-għadam lesti qegħdin nitfahom do ċikkulata mdewba, Issa llum jien qed nuża ċikkulata bajda biss. Jien nħobb iċ-ċikkulata bajda mal-pistachios, imorru ħafna tajbin. Hawnhekk għandna ftit raw pistachios imqattgħin u b'differenza llum dried rose petals. Ara xi ġmiel. Mela ħa nkomplu ara. Hawnhekk għandna ċ-ċikkulata bajda mdewba. Tistgħu tużaw il-ġelu hekk trid, in-nasplu jew il-glacé icing u jien hawnhekk bħal jagħmlu tradizzjonalment għandna iċ-chopped almonds. Tistgħu tużaw ċikkulata skura jew icing jew ċikkulata bajda, imma bil-pistachio inħobb iktar li nużaw iċ-ċikkulata bajda. X'taħsbu nies? Sa tippruvawhom id-dar? Qegħdin fix-xahar ta' Novembru. Ok, hemm huma l-aħħar waħda. Sempliċi ħafna. Rose petals. Ismani dawk il-blondies ġol forn, aħjar noħroġu minn ġol forn, ħa noħroġ il-blondies minn ġol forn u nagħlqu l-programm reklami.

Dak il-mument favorit tal-programm tagħna fejn jien nippreżenta l-ikel tal-lum u bħalissa qegħdin taraw l-għadam ta' Novembru. Illum għamilthom differenza għax għamilt taħlita ta' pistachios kif ukoll lewż. Hawnhekk qegħdin narawhom fuq is-screens. Riċetta verament sempliċi, qegħdin fix-xahar ta' Novembru u kulħadd kien qed isaqsini għal din ir-riċetta. Dawk huma imżejnin naqra differenti wkoll biċ-ċikkulata bajda, rose petals, pistachios u almonds. U ħa nmorru għal dawk il-blondies, il-brownies, Il-bojod ngħidulhom jien basically. Hawnhekk raxxaxt ftit icing sugar fil-wiċċ, taqsamhom f'squares, dawk huma brownies imma bojod. U jien hawnhekk servejthom ftit blueberries fil-ġenb, o tinsewx dawk għandhom dawk iċ-chocolate and orange club biscuits fin-nofs. Dak kollox għal-lum, tinsewx il-website aceline dot media u l-Facebook page What's Going With Manuel. Ciao, bye bye. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, Le Naturelle, Olitalia,